sathana leswi a endlaka swona i nyika munhu vutivi vutivi lebyi a n'wi nyikaka byona i vutivi bya ku n'wi dlaya kambe loko a n'wi nyika vutivi lebyi i ta ingi u tela ku ta n'wi hanyisa u ri yima ni ku nyika vutivi u ta endla leswi na leswi na leswi na leswi that's why eka nkarhi loyi hanyaka wo i nkarhi wa vutivi swinene vana lavatsongo va tshama karhi va khomelele tifoni va hundzuke swidudwana swa thekinoloji foni leyi le ku va dlayeni vana lava va hundzuka vana va starbon a va lavi xikwembu va lava foni va lava ku tshama karhi va khomelele foni a swi nge olovi ku va vana lava va generation ya va nghena tilweni swi lava mutswari a tiyisa voko swinene mutswari wa ku nama wa ku relaxa i ta hlamula mahlweni ka xikwembu hi siku ra makumu van'wani vatswari va ta famba va ta sala hi rapture hi ignorance ya ku vo xava tifoni va nyiketela vana swilo swi va swi endlaka vana hi tifoni swa chavisa va vulavula ni madimoni va vulavula ni ti-fallen angels hi tifoni va hleketa ku va vulavula ni vanhu kasi i madimoni i ti-fallen angels ti-enticing spirits swin'wana swa ti-fallen angels leswi swi tlhela swi va vulavurisa swi tihlanganisa na vanhu leswi swi nga le ku endlekeni sweswi i ku vanhu va tsakisiwa hi mhaka ya vutivi lebyi nga koho bya tithekinoloji ene hi nga swi kota ku va hi swi tirhisa ku chomela vhakeli hambiswiritano a swi olovi swin'wana swi tikomaka ko va blessing ya xikwembu kasi a-a i sathana u kopele thekinoloji leyi nga le tilweni u le ku yi implementeni haleni misaveni swilo leswi mi swi vonaka swa tithekinoloji hinkwaswo swo a swi endla u swi ni madoroba lawa nga kona misaveni swi i khopi ya madoroba lawa nga le tilweni that's why lava nga valoyi va nghenaka ka madoroba lawa ya nga le ka extraterrestrial world va nghena hi le lwandle van'wani va ya mimpfhukeni madoroba laya nga le hi le tiheleni ndhawu liya a ni sunguli ku chumela mhaka leyi xiluvelo xa sathana tihele leswi ti nga xisoo ti na ti-dimension ti na tilevhele na to tihele bele ku fana na le tilweni ku fana na xikwembu xi tshama ka dimension seven kumbe seventh heaven kwala ku nga na xiluvelo xa xikwembu ka seventh heaven and then mari ku na first heaven hi famba hi za hi ya ka seventh heaven na le ka sathana ku the way mfumo wa sathana i tihele hinkwawo ka wona a hinkwako tiheleni ku nga na ndzilo ku na dimension laha ku nga na madoroba civilization ya sathana leyi a nga yi tumbuluxa loko valoyi va joyina vuloyi va huma la mirini la va famba va fika va nghena hi le lwandle van'we va nghena hi milomu ya tinyoka va tikuma va ri nje ka madoroba va le ku ngheniwa hi mabakwa nga ku na seven wa mabakwa loko ni nga heli ku ngheniwa hi mabakwa va ya ka madoroba ya sathana ya le ximoyeni mi nga famba ximoyeni kumbe mi ri milorhweni mi ya nghenisiwa leyi ku nga na civilization ya sathana ku nga na swivumbiwa swa ti-hybrid loko va ri karhi va nyika vumbhoni va vulavuletela vumbhoni va loko va famba va ya leyi sathana wa swi kota ni ku va xiyisa va loyi lava a ku loko mi fa mi ta tala a ni va va humeka body va ya leyi van'wana a nga va kumi sathana u nyikiwe na access ya ku vona the lake of fire ku na un'wanyana va nge erika musika loyi a ri sosara a ri noyi a nga fambisiwa hi sathana a fika n'wi komba the lake of fire a ku hi ta helela kwala ka the lake of fire loko a vona ku ri se manje erika musika u lava ku hundzuka miehleketweni ya yena a n'wi twa hi miehleketo kwale tikweni ra ximoya va ri madimoni ya n'wi panixe ngopfu va n'wi be ngopfu ku va a ve ni mihleketo ya ku hi mhaka ya ku siku rin'wana a va ri mithinini va ri ni varhangeri va afrika um lava rhangelaka tiko ra afrika ni wun'wana wa murhangeri kwala afrika loyi a lavaka ku va na united states of africa va ri karhi va pulana ku ri va ta veka mani a va murhangeri wa afrika hikuva ri varhangeri laha u ri yehe n'wini hi nomoya a ku loko ni nga hoxisi Tipresidente hinkwato misava hinkwayo ti joyine the skull society ku nga level ya le henhla ya vuloyi hi laha va fikaka va hlawuriwa koka mfumo wa munyama ku wehe wewe u nga ta va president va leswa ti-elections a yi nchumu leswi i hlawuriwa le ka vuloyi sathana u khome mimfumo ya misava hinkwayo then wo hlawula ku u ta va president u ta va governor ya bank u ta fambisa tibank u ta famba swilo leswi hinkwaswo i swi khomile sathana va meka sure ku ri n'wana wa xikwembu va n'wi tshikilela hi ku sathana u khome mimfumo ya misava va ri music va ri thekinoloji ku na xin'wana xa dimoni rin'wanyana va ri vita ku tlio va ri tirha hi thekinoloji xi tiva metse ku dlaya dimoni cecelexo

sweswi va ri va swipulani hinkwaswo va swi hete khale ni mhaka ya ti-coronavirus coronavirus va ri a ko va test ya ku testa mihleketo ya munhu ku munhu u ta pfumela loko swi ko fika nkarhi wa koko va ta n'wi planta ni ti-chips va n'wi hoxa swilo endzeni ka miri na va ta hoxetela ti-microchips endzeni ka bodi ya munhu ku munhu va kota ku n'wi controla emisaveni ene vana va xikwembu hi lava nga ta fika va sungula ku ala hi ku mfumo wa antikriste u ta fikelela kwalaho va ri swesweleswi swi ta eku endlekeni va ri vanhu lava va hlangana le mfun'weni wa munyama mara va ri sathana u tlhela a va lwisa loko mo va mi ri mfun'weni wa munyama mi ri noyi mi ri sosana sathana a nga na mhaka lowu mi tlhela mi lwa hi xin'wena va tlhela va dlayana mi nga voni loko va ha lwa hi tipolotiki ni va va tlhela va lwa na va tipresidente leti va holova loko va ya mithinini va tlhela va hlangana ndhawu yin'we ku fika ku debatiwa va ku swi ya hi ku i mani loyi a nga na matimba ya ku tlula un'wanyana va ri leswi va swi endlaka mfumo wa munyama ku na swin'wana va swi vitaka spirit cooking va spirit cooking va ri va teka ebyongo bya n'wana va dlayetela vana lavatsongo va pretenda ku va endle ti-ngo ma ti vona ti-ngo leti va nge va hlayisa vana va ku kala vatswari va ri va swi teka va swi holela va khendla hi swona vatshami va swi teka va swi pfala tinhloko va dya byongo lebyi va ri loko va dya byongo lebyi ka spirit cooking swi endla ku matihlo va va ya kota ku pfuleka va vona ni swa mindzuku se swi va pfula swi va nyika the six sense va ri va is the more va va ni power va ri va fasta va ri nkarhi n'wana va mikisa byongo bya n'wana va faye nhloko leyi ni ngati va ri ni mahuma ya dyiwa loko va dya mahuma lawa ni ngati ni mitsakamiso va dya va ri swi endla ku ri tihlo leri ra vona ra vunharhu ri pfuleka kumbe the sixth sense va kota ku vonetela swilo swa ku tala leswi munhu a ta ka nga swi voni va kota ku va ni matimba swinene ya magic that's why loko mo za milorha milorhetela mahuma mahuma ku na vuloyi la ndzeni va va va endla swa ti-spirit cooking va le ku miringeni i miringo i valoyi va le ku tiseni ka mimoya that's why va nghena hi le toilet va ri the more u dya thyaka ka mfumo wa vuloyi va ri is the more u va ni matimba ya munyama e opposite haleni ka xikwembu the more u va clean is the more u va right va ri vanhu va ku tala va dlayiwa ene a ku na eh, a swi kumeki hi mhaka ku eh, loko va teketela vana lava va swi dlayetetela hi ndlela yeleyo va ri sathana u lava ku u fane ripfalo loko u nga siza u fa ripfalo wo helela u kota ku dlayetela kahle sathana a nga ku teka ku yisa ka level ya le henhla se va ri mimfumo heli tipresidente teteleti ti va ti joyine kokwale ka mfumo wa mina ku va contract va ri swakudya leswi ti-restaurant company tihotela leti tixopo teti letikulu leti ku xaviwaka to tigrocery ti oniwa hi madevelo xiva va tlhela va vula va ku loko munhu swi koteka a fositele ku ri a va na bizinesi ya yehe n'wini hi mhaka ya ku va ri swa tika sathana wu endle ku swi tika hikuva vanhu va ku tala lava va nga khoma mabisinesi i vanhu va sathana i masathanist loko u ya wa ya tirhela va ta ku endla ku ri u nga tirheli xikwembu hi ku tshembeka va ta endla swin'wana leswi nga ta ku humesa tintswalo ta xikwembu ku u tirhela noyi ni tiprofesa va ri ti tirhela valoyi profesa va ri va yi tirhela noyi a nga nghenangi ni xikolo valoyi va khome swidyondzeki swi va laha hansi ka vona hi mhaka ya vuloyi the more va dlayetela vanhu that's why va dlayetela vanhu va tlakusiwa va kuma ti-promotion va nyikiwa timiliyoni hi sathana hi leswi nga le ku endlekeni eka mfumo wa munyama ene va ri loko munhu a nga khongeli hambiloko lulamile loko lolo wa ku khongela va ta ku boha va ta ku tekela na rifuwo ra wena va ri rifuwo leri va nga na ro hinkwaro i rifuwo ra vanhu la leri xikwembu xi nga nyiketela vanhu la misaveni mara hi mhaka ya ku vanhu a va xi lavi xikwembu that's why va tekeriwe rifuwo leriya rifuwo leri khome hi valoyi loko mi tikuma mi ri ku hluphekeni va ri hakanyiginyingi ku hlupheka ka vanhu a hi ku hlupheka ka ku hlupheka ka ntiyiso i mhaka ya valoyi va nga pfala loko munhu o khongela a tinyiketela ku khongeleni a khongela swinene siku na siku ku fana na daniyele va ri valoyi lava va vumbuluka u ri erika mukisa loko va ha ri emithinini siku rin'wanyana va ha pulana ku ri va lava ku ta endla united states of africa va ri ku na kereke yin'wana a yi ri ku khongeleni loko va ri ku khongeleni vanhu lava va kereke va lava va khongela swikhongelo swa ti-confessions karhi va ku ya hangalasa etipulani ta sathana hinkwako emfun'weni wa munyama va ri u ta voko rin'wana ra xikwembu ri fika ri va ba va vumbuluka na va sathana va ri ku fika ku onhaka project liya ya united uh, states of africa leyi a yi endliwa hi varhangeri va afrika va va loyi kwale eh, emfun'weni wa munyama va ri u ri hi siku leri a nga hlamala hi ku ye u tintsumi loko a ti vona a hleketa ku ri wa ti hlula hi matimba hi ku ye a ri ni madimoni lawa a tirha na woho and then ya ri hansi ka yena u ri tintsumi ti hlonipha ngopfu munhu hambiloko a hume endleleni a ti tshiketa ni ti n'wi ba kumbe a ri noyi kumbe ti n'wi dlaya so mara so hi mhaka ya ku u endliwe hi xivumbeko xa xikwembu u ri tintsumi ti gentle a ti phuphurukeli ku bukutela se a hleketa ku to ka ti nga ri na matimba kasi to hlonipha munhu ti nyika munhu chance ya ku a hundzuka la misaveni hambi o va noyi ka njhani u nyikiwa chance ni khensa xikwembu ni twa a vulavula na ye a vulavula hi mhaka yeli ya ya ku khongelela ku dlaya valoyi ku a va fe valoyi yini yini a ku ni ku hi mpela wa yi twisisa vhangeli ni n'wi vona ku ri hayi swi ri wa yi twisisa vhangeli ku fika ka laha phela xikwembu loko xi teka munhu xi n'wi ponisa mfun'wini wa munyama xa n'wi teka a fika mi nyika vumbhoni a nge twisi vhangeli hi siku rin'we a ni van'wani mi ta n'wi vona karhi a nyika vumbhoni nkarhi wun'wani mi languta swin'wana um eh, mi nga swi twisisi mi ku hayi a swi vuli ku ri u tiva hinkwaswo ka rito ra xikwembu yo u tiva le ene xikwembu xi n'wi kuturile xi n'wi humesa hi swona se u rati vutsaku loko ku ve ku na xikwembu lexi nga na power ye u lahleketa ku satan i na power ya ku tlula xikwembu hi wu yelisa u vutisa xiswona a ku loko ku ve ku na power yin'wanyana ya ku whether is a son of god kumbe is god ayi ni la ku ta va hansi ka xo xikwembu xa ku xa kota ku hi vumbuluxa le mithinini na satan va ri satana swi twa kwate ngopfu va va va ri va n'wi be ngopfu a va ri ku biweni va ri va n'wi rhumela mademoni swi a biwa sterek a biwa a vumbuluxiwa va a khunguluxiwa ni le henhla ka ndlava va ri sathana wa ba sathana hi laha sathana a nga fika a n'wi pfulela a n'wi yisa ka the lake of fire a fika a n'wi komba etiva ra ndzilo a ku mhena we hi ta helela laha va ri xikomba xi n'wi tumbetele sathana wa yi tiva lake of fire wa swi kota ku nghena a fika a yima le tlhelo ka va ri lake of fire ri nga na lwandle ra ndzilo ku he ku na magandlati ya ndzilo i lwandle ra ndzilo va ri ku na swivumbiwa swin'wana nga ku i mahele mara swi hundza mahele hi vukulu swa luma swi hanya hi ndzilo swi fi laha ndzilweni ku fana na fishi loko yi ri matini yi hanya matini va ri le ko fa va ri nga ku mahele swi na matino swa luma ni ku luma ndzeni ka ndzilo a swi fi a swi a swi fi so ene swi twi ku vava va ri ya chavisa magandlati ya ndzilo ntsena leyi ko fire va ri sathana fika n'wi komba ku ku na lawa ya ku kona mena wefo already wo sukile ka xikwembu hi tala ndzilweni la siku ra hi ra makumu hi ta ka lake of fire a ku ni yi vona va ri yi chavisa swin'wana swa mihlalo lake of fire va ri ya vonaka va fika va nghena hi le tiheleni va yi vona yi yi preserviwile for sathana swi fana na new jerusalem phela yi kotilweni that's why mi twala ka bibele va ri yi huma hi le tilweni a swona loko mi ya tilweni mi nghena mi nghena hi le dorobeni ra le paradise is a small city ya paradise paradise yi level ya le hansi paradise ku na swikolo vanhu a va swi tivi ku tilweni ku na swikolo ku na vanhu lava faka laha misaveni vhangeli va nga yi dyondzisiwangi kahle va ri ku na swikolo le tilweni leyi lava nga ya tilweni va tlhela va vuya sineka sodi loko a ya leyi ni van'wani va ku tala ku na swikolo vana lava faku laha misaveni va ri vana lavatsongo va fika va dyondzisiwa rito ra xikwembu xikolweni la loko fika tilweni a ku bori ku na mathicara tilweni a mi swi tivi loko mi rhandza ku dyondzisa rito ra xikwembu ta dyondzisa vana le tilweni mi ta khoma titlasi ta sunday school etilweni ku na ti-restaurant mara mi dya mahala mi hakeli etilweni ku na ti-resort n'wino etilweni ku na tintrava etilweni ku na mapurasi a mi swi tivi tilweni is not boring the way mi vonaku landscape ya misava yi nga yi swona etilweni ku tala le ku lo saseka ngopfu ni switarata swa ko i gold ku na ti-farming tilweni ka swekiwa swakudya ka dyiwa tilweni bela a ku na ndlala se loyi a tirhelataku hi swilo swa misava u ta luza swa ku saseka swa civilization ya xikwembu ya le tilweni leyi sathana a nga yi kopa a endla madoroba hansi ka lwandle ni mpfhukeni va ri sathana loko munhu nkarhi wa yena wa ku hanya wu nga se hela a hi nge xikwembu xi pime ku mi ta hanya 70 years wa swi kota ku mi dlaya mi ri na 60 years a teka a mi teka a mi yisa ka civilization liya ya yena mi fika mi tshama kona for 10 years loko mi tshama kona mi nga ha ri na bodi ya laha misaveni a ni yi ngcwaviwile n'we mi tshama leyi mi dlele ku va a mi tlutlile leswi va va nge ku tlutla i abduction se loko a mi tsutsile mara loko ve a mi ri noyi wa yena la misaveni wa swi kota ku mi endla ku a mi nyika rhenke mi va ka level ya le henhla mi pfuna valoyi lava va nga na miri loko valoyi va huma mirini va ya le ka civilization ya sathana va swi tiva ku n'we a mi ri noyi la misaveni mi file ni mi hanya le ka sathana se sathana a heta chumela valoyi a ku na n'we loko mi fa mi nga vileli mi ta ta tshama haleni a ku na tiheleni lemi mi yaku kona tiheleni se vanhu va hleketa ku ri hayi swi ringe yi tiheleni hi ta tala sathana u hi vekele ndhawu leyi a nga ta hi hlayisa kona va ri sathana wa vula straight a va byela a ku ni le ku lweni na xikwembu a ni ali ku ri um xikwembu xi ni hlurile mara ni la ta lwa na xo xikwembu xa christianity hi ta xi hlula hi rin'wana ra masiku va ri hi mhaka ku va va vona sathana a ri karhi a fumetela tinxakanxaka ni misava ni vanhu va ku tala vo twa nga ku na matimba a ku siku rin'wana ta xi hlula xikwembu hi kunene wo va tumbetela ene va ri sathana ku na sizini leyi a bolaku a ri karhi a hanya ni timpiko letiya ta ye ta ku saseka ta vu eh, kerubimi ta ye va ri ta bola ti sungula ku nun'wa a twa ku vava tin'waya huma bofu a twa ku vava for a season va ri sathana u na tb va ri loko a khohlola xikhohlola xexi xa chavisa va ri nga ku ku ku ku ku ba rihati a ni yi ncumi leya ya matimba a ni yi cherubim mi nga rivali ku loko yi ba tipiko ku i yi ba nga ku tirihati va loko va khohlola nga ku i sanda nga ku dumatile ku bum va ri a ba xikhohlola xin'wana ka tsekatseka va ri wa hlupheka hi xikhohlola sathana mi nga n'wi naveli va ri sathana loko a yimbelela ku huma music un'wana wa ku sasekisa swin'wana swa mihlolo ngopfu va ri mara loko mu n'wi languta ku huma thyaka no n'wini wa yena loko a sungula ku yimbelela va ri sathana wu ta hi xivumbeko xa ntumi a tlhela a humela ka vanhu hi xivumbeko xa munhu a ri munhu a ri n'wanuna a tlhela a humela hi xivumbeko xe xa ye xa ntiyiso lexi xikwembu xi nga n'wi endla hi yona xa ntumi wa swi kota ku cinca swivumbeko swa yena hi mhaka ya yini hi sikerubini va ri ku na lava va yisiwaka kona va fika va dyondzisa xikolo xa masalamusi va ri va fika va dyondzisiwa swilo leswi ni vafundhisi lava mavunwa va ri ku na ti-bible college ta madimoni ku endliwa vafundhisi u ri loko a ya mithinini wa valoyi a fika a kuma vafundhisi va ku tala va ka tbn va ku duma va chumela kwala ka thelevhixini u ri vafundhisi lava hambi mhana yena papa yena hi ku a va ri vakreste hi loko a ri noyi va nga swi tivi vatswari va yena u ri a va va rhandza leswaku va nga tlhela va va khensamela va va woxipa va chumela va tikomba va ri vana va xikwembu u ri hayi va le mfun'wini wa misava wa satana i masatanist va nyikiwe agenda va ri va tsala tibuku emisaveni ta ku disivha vanhu ku vanhu va lova va ya tiheleni se vanhu va ku tala va lahlekile hi mhaka ya ku a va fambi hi bibele bibele first hambiloko munhu wo khongela munhu wo fe matihlo ya pfuleka a hi languteni ku famba hi bibele ke that's why xikwembu xi vulavule na muxe xi ku byela vana va israyele ku loko munhu ni n'wi hlawurile ku a va mulorhi wa milorho kumbe muprofeta mehe n'wini hosi xikwembu ni ta titivisa eka yena loko ko tshuka ku va na munhu a profeta mhaka kumbe a ku vone norho swi endleka kutani a vulavula timhaka n'wi yingiseli na ndzi wa mehe n'wi chaveli nakambe loko kota munhu a ku i muprofeta a vulavula a mhaka yi endleka endzhaku ka so a ku khongela ni swikwembu swin'wanyana mi nga n'wi chavi hosi xikwembu wo mi ringeta ku vona leswaku mi a n'wi rhandza ke mi yi twile se xikwembu xa yi testa mbilu ya n'wena ku yi machiwarile ka rirhandzu na is a test It's a trial of your life. So some of the trials ku ringetiwa kun'wana loko hi hlanganaka na kona i ku va ku humela ni vanhu lava nga na tinyiko ta ximoya va ri vafundhisi kambe va ri vafundhisi va tihele lava nga ta endla swin'wanyana nkarhi wun'wana mi khongelela mi kuma ntirho ma khongelela business ra n'wi ri famba kahle a tlhela mi komba rirhandzu hlekelelo na n'wi hatlaka na n'wina a heta a ku khongela ni xikwembu xin'wanyana i ta vula njhani hikuva a soholota rito ra xikwembu xikwembu xo mi testa ku vona ku ma xi rhandza na test leyikulu ya ku komba ku munhu rhandza xikwembu hi loko munhu a hlangana ni laha rito ra xikwembu ri soholotiwaku kona a yimela ntiyiso karhi swi tika nkarhi wun'wana a rejectiwa hi vanhu hinkwavo va cinca rito ra xikwembu va chuvela apostas mi va vona vanhu va ri na power va hanyisa vanhu um va khongela swikhongelo swa vona swa hlamuriwa mari va a va fambi hi rito ra xikwembu kumbe ku ri vavasati va ri vafundhisi fanekele mi yima na rito ra xikwembu mi nga yimi na munhu ene mi nga languti ku um loko a khongela swa endleka loko a khongela vanhu va hanya mi nga languti ku fumile ni mi ku successful swi komba ku na xikwembu loko mo languta sweswo leswi swi ta vula ku ri rito ra xikwembu a mi ri twi la ka matewu 7 ri nge mi ta va vona hi mihandzu yini hi mihandzu mihandzu i yini i mintirho actions fruit is an act a va vulavuli hi maapula ni le ntangeni wa edeni a va nga vulavula hi maapula leyi va vulavula is an act the tree of life yesu the tree of knowledge of good and evil i sathana loyi a tirhisaka vutivi bya yena pfuka xikwembu xi n'wi tumbuluxa bya leswo biha leswo lulama ku soholota miehleketo ya munhu leswaku a ta lovisa munhu se loko a endla swilo sweleswo loyi a nga sungula ku ofara the knowledge of good and evil i sathana se xikwembu xi ta eka munhu xi fika xi tisa the word the word is the pure knowledge se the knowledge of good and evil ya sathana is not pure is deceptive knowledge is the apostate word i rito leri ri nga riki ra ntiyiso hi ku helela i vutivi lebyi sathana a nyikaka vanhu emisaveni bya ku habya swilo swa ku hambanahambana a nyika vanhu tidyondzo a controla tiyunivhesiti a controla swikolo a endla a endla tithekinoloji a tisa vutivi emisaveni se xikwembu ku va xi kota ku ponisa munhu xi faneke xi endla yini na xo xi ta hi vutivi swi nyika munhu vutivi bya njhani vutivi lebyi nga tenga ku endla ku swi endla yini that's why bibele yi ku renew your minds always because vutivi byi nghena hi mihleketo ya munhu hi ku vona ni ku yingisela hi swona munhu u kuma knowledge loko sathana xi tisa milorho na xikwembu xi tisa milorho loko sathana tisa vanhu va ku fa va ta vulavula nan'we xikwembu xi tisa tintluku in i competition ya knowledge of good and evil sathana u tirhisa vutivi bya leswinene ni leswo homboloka ku endla yini ku confuse miehleketo ya munhu ku endliwa tisayense ku sechasechiwa ku yiwa swikolweni ku yiwa ti-bible college ku yiwa he ku engeteriwa sweleswo hinkwaswo munhu a za kuma phd ya theology mara a ha lahlekile a nga swi kona wa yi kuma phd ya theology wa ha lahlekile u nga swi kona kuma doctorate u ri dokodela ya professor tlhava professor ya theology wu tlhela wu fayetele munhu u fanekele a tala vutivi bya xikwembu vutivi bya ku huma eka xikwembu vutivi bya xikwembu byi endla yini byi tlakusa ripfumelo ra munhu loko munhu a nga ri ni vutivi bya xikwembu ripfumelo ra yena ra fa vutivi bya swilo swa misava ri byi dlaya ripfumelo mi swi tivi that's why vanhu va ku tala va ku dyondzeka nguva va nga hundzukanga mi kuma ku 90 percent ya vutivi bya yena i swilo swa misava u za hleketa ku ri xikwembu a nga prova ku a xi exist hi sayense i vutivi lebyi byi nga na corruption ndzeni ka byona byi designwe hi sathana ku destroya munhu spiritually but the more munhu a va na vutivi bya xikwembu a tiva na power ya xikwembu a tlhela a tshemba xikwembu fear ya suka ku ta ripfumelo number one knowledge comes by hearing hearing by the word of god loko munhu a tiva rito ra xikwembu kumbe a va na nkateko wa ku xikwembu xi n'wi rhumela muchumeri wa rito loyi a chumelaka the pure word ripfumelo leri ta tlakuka hi swona a ya tshemba xikwembu a tshemba xikwembu the more ripfumelo leri tlakuka matihlo ya ximoya ya pfuleka tindlela ta ximoya ta pfuleka u sungula ni ku vona swi hundla etikweni e, e, e, eka swa ximoya se u sungula ku vona yini a tala moya lowo kwatsima the spirit of power love and sound mind we don't have a spirit of fear. Second Timothy chapter 1 verse 7. But we have the spirit of power, love and sound mind u va na power and a tshemba power ya xikwembu loko munhu o za a va na fear swi ri a nga talangi rito ra xikwembu and loko a nga talangi rito ra xikwembu swi endla yini swi endla ku a nga vi na faith loko a nga vi na faith u va na yini u va na ku kanakana u kanakana power ya xikwembu ku va na fear ku fana na vana va israyele swi ri a va nga pay attention eka rito ra xikwembu leri muxe a va nyika rona a ni muxe a ku a va nyika rito ra xikwembu that's why a va ri na fear emananga va fika va va na yini fear loko va fika va va na fear le mananga leyi va sungula ku complain va sungula ku hlayahlaya va rila rito n'wana wa xikwembu nti a nga chavi yini rifu a hi swona bibele yi ri matoya ya ya tiheleni a mi swi tivi alright yi ri matoya nge ngheni enew jerusalema You should be a man. Revelation 22. If you're a coward, you're not going to heaven, you're going to hell. munhu fanike a tshemba xikwembu a helela hi mbilu ya yena hinkwayo hi mihleketo ya yena hinkwayo hi moya wa yena moya ni mbilu ni swilo swa yena hinkwaswo a tshemba ku xikwembu xi ta n'wi nyika solution ya ku hanya hambi vutomi byo tika njhani kumbe njhani loko a vona miri wa yena wu hela hambiloko o tshoveka nenge kumbe a pfaleka matihlo hi mavabyi kumbe tindleve kumbe miri wa yena u nga vi ni matimba i fa ka tshemba ku xikwembu xi ta n'wi nyika un'wana miri a tlhela navela ku ri hi famba rini ya ka ti loyi haya ku ri ha lava ku hanyanyana la misaveni ya tiphina a nga na ripfumelo ra xikwembu a nga tshembi switshembiso swa xikwembu leswi va ngi ku na rifuwo etilweni hosi swo kreste ri ku na rifuwo etilweni a ri heleli a ti a ti heli ti-resources ta le tilweni ikhonomi ya le tilweni a yi wi and a ku hluphekiwi tilweni a ku hluphekiwi tilweni hinkwaswo leswi nga le tilweni xikwembu xi ta swi nyika n'wina swa n'wina se loko munhu a tshemba xikwembu u languta enhonga ma yi vona nhonga ya muxe la nga endla ekoporo ya nyoka yi ya xifanisiso xa xihambana loko a hlangana ni maxangu u huwelela vito ra yesu kreste ku hosi yesu ene a nga huweleli hi mbiti u helela karhi a swi tiva ku xikwembu xi ta ni ponisa ku fana na stefana loko va n'wi khatla hi maribye a ku ni vona n'wana wa munhu a tshame evokweni ra xinene ra tatana va ku wa jamuka u dakwe hi ngati bana nhloko ku va fayetela hi maribye va dlaya moya wa ye wu huma a tlhandlukela tilweni a famba fambe kuna ndikanjani van'wana humesa matihlo fambe kuna ndiwa ku boha ribyi kor va ribyi ya ri vavi ngopfu va ba nhloko leyi phakan'we dakwanyana switsongonyana va kamberi nyana ho titivalanyana va hetisa swa hlupha amixilo ya ku famba ku fana na stefano vo ba kumbe xibamu va duvula no problem na swona va ba xifuva lexi kumbe nhloko leyi kahle kahle va ba mombolola yo tla u famba moya wu huma hi xipidi e ni ku va va nga swi twanga ma swi vona e a ni loko va ba nhloko leyi ribye wa titivala munhu a wa titivala or loko va ba a yi nga zi ya ku manharhu va va ba maribye lamakulu na tshemba ku fayetela u fambe kona ma vona hosi ya tihosi fambe ku vava ngopfu ku vambiwa na petro hi ku vambiwa ma kwa un'wana a nga fambanyana ku antswanyana na ye i i james a n'wi khoma hi roda mahlweni ka vana a n'wi khoma ku tana laha mfana a teka tsema nkolo lowu a wa kan'we xikan'we kan'we moya wu huma ya tilweni fana n'wini mudlaya tihuku fetani hi mhaka ya jesu james yakobo heroda lo ta komba vanhu ku ri ya mi fanekele mi fanekele mi ni chava mara u hetele ntomi yi n'wi bampa mabola tshame xiluvelweni a huma swivongo same time heroda se erika mukisa u ri u hleketa ku ntomi leyi nga ba heroda a tshame xiluvelweni a huma swivongo swi ri hi yona ntomi leyi yi nga ba sathana ku a tshama ka ra bola every season and ku u suspecta ku i michael a nga n'wi makala hi mpamu u suspecta ku mpamu lowa michael a nga n'wi ba wo loko a loko a lo ta yiva ntlumbu wa muxe Eh, kule kwa lota iba ntumbo omusha lota ukhorapta isn't it? Eh, alota ukhorapta kumbe a wu phozesa va vona xipuku xa muxe xi humelela and then va khongela muxe vanhu va nga ha khongeli xikwembu Ma swi vona? so i corruption leyi a ringeta ku yi endla diabolos so hi fanele hi swi tiva varhandziwa va xikwembu ku number one ka swilo hinkwaswo i yini rito the word hi swa ka rito a hi lavi mistake varhandziwa va xikwembu ka rito ku nga vi na mistake munhu a khome doctrine ya xikwembu yi helela yi va 100 percent yi nga vi na ku ignora matsalwa ku nga vi na ignorance ya rito this why ni ye ku hlayeni ka church order hi vona ni ye ku hlayeni ka yini church order so church order is a part two of this message i church order ni ya hlaya church order ku hi kota ku twisa ku this is what I have studied and I believe ku ri hi leswi xikwembu xi nga ni director swona ene minkarhi hinkwayo ni tshama ni ri karhi ni swi secha ni tshama karhi ni cheka ku a ni humi tintswaleni ta xikwembu heyi a ni le ku humeni ka ntiyiso wa xikwembu ke swi nga antswa hi hlayisa ni swinawana swo ka swi nga nyawuli leswi loko munhu o swi tlula swi nga ta ka swi nga n'wi yisi etiheleni mara hi mhaka ya ku chava xikwembu swi nga antswa ni fostela ku vana va xikwembu lava ni va risaku evhangelini ni va fostela ni tshikilela ku ri famba hi swo swinawana swo sweswo hinkwaswo kwala ritweni ra xikwembu ri ri tani a ni ku na swinawanawana swin'wanyana vanhu va nge swi koti ku famba hi swona ni mi nyika example ya xin'wana bibele leri mi nga ti khavisi hi nsuku First Timothy chapter 2, verse 9. Aisha, mara vakreste va ku tala va va yi tirhisa ku tikhavisa hi yo aisha ku vula bibele mi nga tikhavisi nchumu mi ni catile ni va na ring a ni ri na ring ya gold hambileswi a yi chipile nyana se mara yi decide ku a na a ya ha honisa tivhesi tete letiya a ne hi khavisa mucato ivi ku ti khavisa ku ha ri ku ti mi khavisa mucato ku ni catile mi khavisa swona a hi swona a ni nge mi fosteli ni ku loko mi ti khavise hi nsuku loko loko loko mukhalabye mi kuma ku va mi nyike ring kumbe um nsati va mi nyike ti-ring and ngopfungopfu loko mi ri munhu wa xisati a ni fange mi va mi hansi ka mukhalabye wan'we hi swona a ni nge ri hluvulani ring yeleyo ma ni twa ni rivana loko xikwembu ni vulela n'wehe mi nga kokwala ntsena ma ni twisa ni um bibele n'wehe vini mi ta decide ku mi lava hina ni ri mara mi ni mi byela leswi nga le bibeleni a hi swona mi nga ringeti ku rizina rizina we ring ya mucato he bendlele ra mucato e-e va ri mi nga tikhavisi hi siku humani ka swona ene a ni vuli ku ri a ni swi tivi ku ri loko mi ti khavisa hi nsuku mi ta ti heleni na mara leswi ni tivaka swona i ku loko munhu a nga teki rito ra xikwembu serious a tlhova nawu wa xikwembu bibele yi ri u ta ya ti heleni a hi swona mani twanisa se swi nga endleka mi kuma ku ri wun'wani u ri a hi nge yi ti heleni u mavonelo ya ye mara a swo swi vona swi tsariwile kwala bibeleni a ne mina ngisi debate i'm not ready to debate that masivona ni ni to endla leswi ni lavaka swona ni to vona hi swona mara me a ni ta ku kan'we varhandza va xikwembu fostelani ku famba hi sweswo leswi ha mi vona nga ku swa tika ma ni twisana ri ha ta loko a necklace ni ta ya teheleni ni vona vakreste va doke tineclace ma swi vona ni ri ina va vona mi va dlokile va khomka laha hi ti-towns va tikomba va ri vakreste xikwembu xi nga ta avanyisa hi swi tivi mari leswi fange hi swi tiva so as bottom line i ku loko no va ni nga fambi hi rito ra xikwembu ni qualifya ku ya tiheleni bibele a ni xikwembu xi hi rhumele pawulo ku a ta hi dyondzisa rito ra xikwembu a xo Alright, yin'wana yi ri kwala ka Timothy wa wa ku sungula chapter 2 verse 9 yi ri mi nga braid misisi. Mara ma vona va Kreste va braid misisi swa va doka ndi Brazilian hair. Va ku a a tshembi ku xikwembu xi ta hisa tiheleni wo ka nga a nga tshembi rito leriya. Se i problem ku loko munhu a hlaya rito ra xikwembu yin'we na tlhanga tshembi. ma yi vona bibele yi ri n'wansati a nga vi mfundhisi a xona yi ri n'wansati a nga chumayeli a nga rhangeli kereke a xona mara va rhangela kereke a xona hi nyika xikombiso ah, hi to yimela xo xikwembu a ni swi tivi ni nge vuli ni ku a nga vi mfundhisi a ni ya lava ku va mfundhisi mara laha ku mehe ni rhangelaka koho hi kona ni nga ta tikisa nawu ni wu veka xona a ni mi nge yi next door mi ya nyika vana va next door and awa xikwembu xo mi nge yi next door mi vona n'wana wa next door a endla swa ku huma ndleleni mi nga n'wi khoma mi n'wi xupuli mi to byela vatswari va yena xo hambileswi khala xi ri tata ma masiku lawa swa ha ri tata n'wana wa next door loko mo n'wi ba mo kuma ku vatswari va yena va na proba ku ya yi n'wi bundheleyi ma yi vona so ni nyika swikombiso hi swilo leswi vanhu va swi tekaka swi ri minor me sweswi leswiya swi ti komba ku swi nga ku swi nge yisi munhu tiheleni ni lava ku sweswe leswiya n'wana wa xikwembu a fositela ku ni loko mo tshuka mi ye tiheleni mi ya tiheleni hi leswi mi swi tivaka ma yiva mi nga yi tiheleni hi mhaka kumbe ni mi disivile ni mbyeni ku ha mi nga vileli xikwembu xi nge mi xi tiheleni hikuva mi dloke bendele kumbe neclace magogo leyi va ri na mabendele ya kahle ngopfu ni ku sosana ani va chava ngopfu xikwembu va ku ni susa leswi mabendlela lawa n'wana nga susana ya ku saseka njhani ivi mabendlela kumbe ku senga e swa ku saseka swa ku sasekisa ni ku susana maswa se va ku ni susa e So sad. And then muapostola Paulo tlhela ku yini a ku hi nga dloki swimbalo swa ku durha ngopfu ma yi vona ku yi njhani so mara a ku nga ri timovha nkarhi wolowo ha swa se ku a ku nga ri timovha se mi ni michumi mi nga dloki mi nga xaveni timovha ta ku durha ngopfu ma swi vona swimbalo swa ku durha ngopfu a swi kona swa timovha ta ku durha ngopfu mara loko mi ri na mi ri n'wana wa xikwembu mi ta swi tiva ku mi nge xavi ti mi fambafamba hi ti-ferrari ferrari ti-lamborghini ti-maserati mi tinyikela ka pleasure of this life no xavani normal car mi va modest ka movha that's why ni madlokelo yi ri hi va modest mi nga dloki ku fana ni vanhu le misaveni ba ba ni kati yin'wana mi pendapendeni misisi mi endleni leswin'wanyana nana ngena ni misisi ya n'we kahle swi tikomba ku munhu un'wana wa xikwembu maswa so i part ya church order what do we believe hi famba njhani how do we keep ourselves holy hi believer yini ku leswi i i mahanyelo lamanene i guideline leyi ni mi nyikaka yona leyi nga guideline leyi ni ta ni nga ta nyika akhawunti hi rin'wana ra masiku mahlweni ka xikwembu loko xikwembu xi kwana ku rhume emisaveni ku ya chumayela u va guide njhani before ni hlamula ku ni hanye njhani mehe ni ta ku ni va guide so ni tswale na church order document hi leyi a ni va tsundzuxa hi yona from time to time ma yi vona and then xikwembu xi ta ni avanyisa on that basis ku ri na amukeriwa kumbe na hlongoriwa na meko kwaleyo loko ku ve ni dyondzise mavunwa va ku hayi you are disqualified i famba na ka sathana loko ku ve ni dyondzise ntiyiso hoyo va ku you are qualified nghena i tsaka eku tsakeni laha ka yena so before ni ya mahlweni before hi ya ka part two ya ku hlaya a church order um leswi a ni sunguli ku mi byela ma vona loko u karhi u famba laha eriendzweni ra vutomi u hlangana ku tikeriwa nkarhi wun'wana u fa u tivutisa ku njhani mukreste hikunene njhani tixisi ma swi vona ni phela ku na ku ri u ri mfundhisi u hleketa ku nandza wa xikwembu kasi va ku disivile va ku hemberile na we u hembela van'wanyana u xisiwile i hlonga ra ku hemberiwa hi swona then loko va ni disivhile hi ndlela yeleyo mi kuma ku ri ni disivha van'wana na mehe ni xisa van'wana na mehe ma swi vona ni se loko ni xisa van'wana na mehe ni tikuma ni tirhela sathana ni nga swi tivi se swi koho swo sweleswo ku na lava va nga va loyi straight va tivaka lexi va xi endlaka ku na van'wana a va xi tivi lexi va xi endlaka ku fana na lava nga vamba yesu a va nga xi tivi lexi a va xi endla that's why a va khongelerile a ku tatana va rivalela a va xi tivi lexi va xi endlaka so we're not always sure hi munhu loko a endla swilo swa ku biha ku wa xi tiva lexi a xi endlaku ke that's why xikwembu xi hi dyondzisa ku hi fanekele hi khongelela valala va hi va katekisani a va rhukani dyondzo letiya ta ku famba va rhukana valoyi rhukana vanhu lava ku zondzaka i tidyondzo ta madimoni mukreste a nga rhukani vanhu lava n'wi onhelaka swa ku biha wa va khongelela u ku xikwembu ni kombela va pfula matihlo va nyike tintswalo ta ku va kota ku vona ku swilo swi va ni endlaka swo swi rhongo timali leti va ni rhobaka to swi rhongo ku va ni khuruka timali na kombela xikwembu ku va vuyisa na kombela xikwembu va endle va vuyisa va tlwele vusiwana i va komba ri voningo eh, va nga ri xinyameni i nga va rukani ni nga va intimidate ma yi vona i ku ni ta ku ba me ni ta ku ba hi bomo ni ta ku duvula hi xibamu a-a mi nga yini ta mi va byela mi ku yese hosi endlani kahle hi maendlelo ya xikwembu mi nga xanisi vana va xikwembu hi kombela ku mi nga hi xanisi hi nga vana va xikwembu mi nga hi hluphekisi la misaveni hakelani timali leti mi hi kolotaka tolo va mi kolota timali ku na vanhu lava nga ta teka advantage ya n'wana wa xikwembu va endla swin'wana vo mi ringa va rhumiwe hi sathana van'wana a va swi tivi ku yi sathana a nga va rhuma vo vo va vanhu va makolo va ku rombaromba vanhu van'wanyana va swi tiva i valoyi va positionwe hi sathana se munhu un'wana na un'wana evuton'wini bya yena ku na vanhu lava nga vekiwa hi sathana ku va tintsumi ta munyama ta ku n'wi tseketsela vanhu lava sathana u sungula a cheka ka family ya n'wina immediate family ku ku na munhu loyi a nga n'wi tirhisaka ke a nga hundzukangiki kahle kumbe munhu wa starborn stubborn spirit that demon ri fana na witchcraft loko ko va na munhu wa stubborn ta mi xanisa ngo ta mi dlaya ni xikhongelo tshama mi nyika stress a tshama karhi a endla swilo kumbe munhu wa mavunwa munhu wa ku yiva munhu wa nsele ene sathana u ta ringeta ku initiate vanhu in your family ka vuloyi ku endlela ku ri a kota ku va tirhisa as the agent against you a lona n'wena satana wa swi kota ku pulana vutomi bya n'wesi from birth ni mi byele siku rin'wana ku na vanhu lava va followaka vutomi bya vutomi bya n'we from when you were born even today they still follow you be careful van'wana swi nga endleka mi va tivi va followa anything you're doing mina va tiva ku va koo vanhu ni va tiva ku mani na mani na mani na mani i ti-top yini yini va ni vulavula xihundleni na nsati wa mina ku u va careful munhu loyi na loyi na loyi lava i ti-agent ta sathana lava nga vekiwa ku va fanele va hi terrorizer va fanele a checka anything about your life mi ta hetela mi twa timhaka loko va tshamile va vulavula yo hi swa ku um ku na vanhu lava mi chavaku to an extent ya ku va za va mi followa vuton'wini bya n'wena va cheka everything ni va tirhisa ni vanhu lava tivaka ku ri va close na n'we va vutisela ngopfu yin'we va vutisela nga ku vo vutisa swa ku xeweta kumbe swa rirhandzu e va kwini e va hanya kahle e swi famba njhani mari ku ri va ta va ta ku mhoho va boxa timhaka ku ri e va le ku hluphekeni he yini yini then timbilu ta vo ta ta traka loko va twa ku ri hayi mara u hluphekeli maswona va hetile yinini va hetile xikolo va va u kumile ntirho va ha tirha loko twa ku ha ah, se swa ntirho swi herile ni hleketa ku vo xiyewa ta mahala no vo investigate i undercover agent ya satan and then vanhu lavaya i vanhu lava nga na timbilu ku na vanhu lava nga mi khoma hi timbilu van'wani va mi navela leswaku biya ni vuloyi bya straight a va byi tivi mari wa vanhu lava nga mi zonda va nga mi khoma hi timbilu van'wani i vuloyi khoma munhu hi mbirha leyi ku na vanhu lava mi khensaka va dyondzisiwe tidyondzo ta gospel ya sathana ya mavunwa ya ku khensakhensa vanhu va vulavula swilo swa ku biha hi vutomi bya n'wina emilon'wini ya vona se va endla ku vutomi bya n'wina byi tshama karhi mi attackiwa hi madimoni se loko mi dropa xikhongelo momentum ya n'wina ya xikhongelo so hi swa swi va na power vuton'wini bya n'wina munhu loyi a ni ku loyi a nga loyi mara to vulavula swilo swa ku biha ku loyi a nge pfuka humelerile loyi a nge wu kumi ntirho loyi a nge pfuka hole mavabyinini so leswi a swi ta mi endlekela because vanhu lava va endla yini va le ku practiceni ka witchcraft vanhu lava mhaka ku va vitiwa yini munhu wo ka a nga rivaleli ni munhu wa ku va self centered wa ri narcissist wa ku lava ku ku va yehe a nga ta dya kahla va henhla ka vanhu hinkwavo a tshama a lava ku ta va hi ndlela heyeleyo e narcissist va ri hambiloko a nga koti ku loya ka ku haya u vitiwa blind witch is a witch but is a blind witch wa loya mari vuloyi lebyi ya ye a nga byi voni maswa that's why is a blind witch ne so ku na the blind witch and the blind wizards van'wani ku va vanhu lava mi jelezelaka ntsena ku va vanhu lava mi tivaka mi ku maxaka mi nghena na vo xikolo i ti-blind witch and ti-blind wizards loko va ku mi khumbu va vulavula swilo swa ku biha hi n'wena va tlhela va hleka va vulavula tikhese mindlukwana a va swi tivi ni van'wani ku loko va vulavula swilo leswiya kahlekahle hi vona va mi endlaka mi hlangana ni ku tikeriwa lokuya evuton'wini ayiwa then ku na ti-witch leti nga ri ki blind se manje va va ti-witch straight na vo va mi followa mina ti-followers masiku ya leswa social media swi swi endleka ku na ti-followers to a ti mi follow hi social media mara ku na vanhu va van'wani va endla ni ti-accounts ta ti-social media ta ku mi nga swi voni ku hi yee a fika ri u ta ti endla friend nyana na n'wini a mi followa followa kasi wo investigator a nga lavi ku mi n'wi vona ku u le ku checkeni everything ni loko nghena ka profile ya n'wina u cheka swilo swa ku tala about your life that's all mofika mi nghena ka facebook profile ya mehe yi ta za yi mi karharisa mi nga swi kuma ni hoxe plate ya vuswa kumbe nsati wa mehe mi ni cheletile vana va mehe i know na strategy na swa ku why ni endla swo sweleswo because ni yi createle ku chumela vhangeli ntsena ni chume creata ku advertise nsati wa mina kumbe vana va mina hina e social media policy ndlwini ya vana ya va dyondzisa vana lava na nsati ku do this do this se ha munhu o fika a nghena ka a ku kuto ya cheka facebook ya nsati wa mina na cheka na nsati wa mina hi cheka hala hi cheka hi cheka siku rin'wanyana loko va va pfule facebook va kolo ta vona swin'we kuza ni pfula facebook ku tiva ku facebook yi tirhisiwa hi sathana ku destroya mimoya ya vanhu loko ni yi pfulela ku me ni lwa na swa sweleswo a ku hamba ku nghena ti-prostitute ti nghena ti lo ta nghena nghena ti lo ta nghena nghena loko prostitute yo za yi ba ti-invitation laha a ni yi vona ni byela ni hi molo kwetsima ku languta xikandza ntsena molo kwetsima ku this a prostitute pfula profile wa swi vona ni ku ini kuma ku i prostitute ni ku ni endla yini ni ku yima ni onha business ra sathana a ni teka ti-message ta ku tala ni kopa ni paste kwala ka prostitute yeli a ni wa swi kota ku kopala ni ku hundzukani hundzukani mi ta lova n'we tiprostitute hundzuka ni tsaletela timeseji tin'wana ta mi hulahula no a ni wa ni invita ku lota va friend ka facebook ni ku no problem ni ta swi endla awara hinkwayo ta tikuma ni hoxe swin'wana swa matitlo ya timeseji ku va rhaba swi ta ni tekela nkarhi wa ku leha se loko a ku vanhu lava va fambaka va ti-custom ta yena va ku va nge va n'wi landza leyi prostitute loko fika va kuma le loko va ku va hlamula va vula swin'wana tlhani va hlamuletela kwala va kumetela ku chumayeriwa timeseji la ni ku ni ta hlasela va ni tivi kahle mina hlasela ni hlasela ni hlasela ni hlasela ni za a ni tivi ndzi ni ri ni ku maprostitute yi ni invhayita nakambe a va ha zangi va nambe va ni tiva va ni nombora ku ri loyi ta hi endlela xitori a va ha ni endleli sweswi so a va ni a ku ri madevelo xipa a vo ni targeta va nga swi tivi ku va targete munhu wa wrong dangerous ngopfu ni va onhele ngopfu business ra vona onhetela ni on ni hoxetela tivhesi ni ku mi ta tshwa hi ndzilo ti hele ti kona va ri karhi va hundzuka vanhu lava van'wana va ku yawu right vavanuna oh, mi kuma a ti i a humesenyana mavele va ku heyi u sasekile ni ku haku u sasekile ni n'wi lani a ni n'wi tivi ni ku n'wi tiva no fika ni reply ni ku u sasekile u ta fa u ya ti heleni hundzuka you're going to hell jesus is real heaven is real hell is real chumela kwala ka tiprofile ka tiprostitute because ni tiva ku mehe mina ni tiva ku ri ni ni na nkana ni munhu wa ku kala nkana ni swi koti ngopfu leswi ku ta ku kha swi n'wi chavisa ni swi nge ni chavisi chavisi ni sathana ni me ni la ku ta endla ku sathana a nga tirhi kahle ntirho wa yena ni bukutele ngopfu ku za ku ta ti-gay more than twenty thousand wa ti-gay ta ni rhuketela va ni rhopota ni le ka human rights commission hleketa ku ni ta chava ni ku va mi ni tivi kahle me loko lo ta kota mi ho dlaya kwalani mi ta ni kota nako mi nge ni koti ni ku ni dlaya hi ku mi nge fi ni loko mo duvula bullet yi to bamba moyeni mi hlamala ku no dlaka bullet proof kwala mirini yo bamba yowa kwala siku leri mi nga ta ku ma ni dlaya ni dlayeka ni fa hi loko xikwembu xi pfumerile mina i've always believed ku n'wana wa xikwembu u more dangerous ku tlula noyi woye fa ku chava noyi wu dangerous hambi swa ku va loyi va ku tala va fa hi ku ringa vana va xikwembu loko noyi o landza n'wana wa xikwembu wa n'wana wa xikwembu wa ntiyiso ku wa ku ringa wo pfuka file wa fa va loyi mi tiva vanhu lava nga fa hi ku vulavula ntsena hi mina ku vulavula mhaka ya ku huma ndleleni ni tlhela ni sensa rifu in the spirit ni ku ha exi swi nga endleka a fa se manye loko a fa hi mina hayi wun'we va ku tala un'wana ni n'wi fonela ni n'wi hlamusela ni n'wi hlamusela ah, masiku ya n'we ya ku hanya ya ta hela se manye a fa hi mina ku vulavula hi mina ntsena nga zanga ni teta ni ringa hi vulomi se na swi tiva swa ku loko munhu o za a fika a vulavula mhaka ya ku biha hi mehe ya something a ku swini ku buba hi xizulu va ri ta buba ku zo buba na swi tiva loko o ka a that's why minkarhi ya ku tani fostela ku lowu no swi tiva ni n'wi khongelela munhu un'wana un'wana n'wi tivaka a nga endla swin'wana swa ku biha ni bya ni twa ku vava ngopfu mbilwini ya mina ku na kun'wana hetela ni miyela ni ku xikwembu nyike matimba ni twa ni ringeka nga ku ni n'wi n'wi dzoda a ni ni munhu phela ni fane ni ringeka nga ku ni n'wi n'wi khesa ni ku no no ni tola xikwembu a ri pfumeli ni tshame ni khesa un'wana a fa ni vhiki nga ku a ri la a na ha ri ntsongo a vulavule mhaka yin'wana ni rhuketela munhu nkulukumba a ni n'wi rhukana ni ku na n'wi rhukana na n'wi rhukana a fa a fa ni vhiki nga ku a ri la nga fa se a ni nga za ni twisisa kahle timhaka ta xikwembu a na ha ri ntsongo mara ni rhandza xikwembu swinene so anointing leyi ni yi misuse Phela na Sathana wo va na ntoto. Ku fana na mina n'wina. U teka anointing leya power leyi a nga nyikiwa hi Xikwembu a yi tirhisa ku onha. Na n'wina mi nga yi tirhisa ku onha. Loko Xikwembu xi za xi mi nyika power xi mi anointa mi hundzuka. Phela na anointing la ka mina. Anointing the same anointing yi nga khorhorisa vanhu va ku fe mahlo timbheveve ti vulavula ni swilema swi ololoka. Ni nga yi tirhisa ku endla munhu a hundzuka xilema. Ni nga n'wi rhukana munhu a hundzuka xilema nenge wu nga ha fambi. tihlo ri pfaleka same anointing mara loko ni sungula ku yi tirhisa hi ndlela yeleyo ni ya tiheleni loko ni fa ni nga tiphawuda ni ku ya ni khongela munhu a hanya ni heta ni khongela munhu ku a fa a fa ni hanyisa ntlha ni dlaya se ni sosara ni noyisa se sweswo ku endla valoyi a xona valoyi phela tisosara i tinganga hala tlhelo a mi swi tivi va va na ni mimirhi ya ku hanyisa va kurisa ni mabisinisi va pfuna vanhu ku kuma mintirho va pfuna vanhu ku kuma vukata mi swi tiva va nyika vanhu ni mimirhi ya ku khoma vavanuna ku va nga baleki va nga va tshiki ni va ku loya vavasati mimirhi ya ti-custom va ku pfuna u humelela vanhu hi vava lavoya va tlhela va va tin'anga va tlhela va vuya nakambe va hundzuka vadlayi va tlhela va phahlela va dlayetela vanhu loko wo ya fika ku na munhu wa nhlupa wa ku hayi tana hi endla swona so wa fa mukhegula van'wana va loko o za a fasta mukhegula yoloye va ri wa ri sosara ya strong a za a fasta three days ha loko a huma u ta ku pfuxa u sleep walka u tlele u ta huma u famba u ya n'wi rimela masin'wini u tlha u vuya u ta tlela u pfula rivanti u khiyilula famba u khoma xikomu u ya n'wi rimela ku rima vusiku hinkwabyo a ku fastela a ku rhumela u va xidudwana mara u nga fangi u hanya kha u ya ndlwini ya wena u ta tlela you'll sleep walk swi tirhisana na tisayense phela karhi va tsala ni tibuku va heta va swi tshetetela mavito va ku ti-sleep walk i ti-condition mihleketo yini yini hayi madimoni hinkwaswo ni mavabyi vabyi lava swi tshetele mavito ya tisayense mavito man'wana ya sasekile va hiv i mavito ya tisayense va tb va cancer eh, yinini va coronavirus ma swi va swi nyanga mavito ya ku saseka njhani i mavito ya madimoni i mavito ya madimoni swo swiya va swi tlhete va swi tlhetela mavito swi tisiwa hi madevelopship va ri karhi va controla yini the nomenclature the nomenclature ya ya swilo leswi ma vona ma ma mathele ya mavito se hi fanele hi swi tiva ku leswi hi endla ku ri hi va ka good position na xikwembu number one hi ku endla ku rhandza ka xikwembu ku rhandza ka xikwembu i nawu wa xikwembu within the context ya new testament amen